Dem baş temaşevanên Cîra TV. Îro yekê Gulanê ya. Cejna Kerkerên Cîhanê ya. Bi navê Cîra TV her wiha dema Rojava em vê rojê li hemû karkerên cîhanê pîroz dikin. Lê mixabin karkerên cîhanê û hemû miletên bindest zor û zilmê ji sermaya navdewletî dikişînin. Ev êş û azar di demê dawî de bi van helkeftin û guhertinê gel li cîhanê dibin û êrîşên li ser destkeftiyên gela û kêmnetawa dibin roj bi roj zêde dibin. Şerên li Ukrayna wekî din êrîşên li ser gelê Kurd li Rojhilata Navîn, taybet êrîşên dewleta Tirk Yên li ser Başûr û Rojavayê Kurdistanê di demê dawî de destkeftiyên gelên Kurd û pêkhatiya bi navê Rêveberiya Xweser hem li Şengal hem li Rojavayê Kurdistanê, Bakur û Rojhilatê Sûriyê roj bi roj dirêj dibin. Di navbera herdu rêveberiyan de ambargoyek Pêlên Rêsay Dîwar tên avakirin. Hikûmeta Iraqê hevkariya wê bi dewleta Tirk re her wiha rola Partî Demokratî Kurdistan di van plan û êrîşan da. Îro em ê vê berb ferahî bikin xalek ya dema Rojava. Sihê meha çûyî de berî du roja bîst û heşt partî û rêxistinên siyasî li Rojavayên Kurdistanê û her wiha Bakur û Rojhilatê Sûriyê wek daxuyaniyek belav kiribûn, bangek bi vî bi vê mebestê hevkariya bi dewlet re Tirk re tu carî nayê qebûlkirin û nakeve ber berjewendiyên gelê Kurd. Em ê vê jî wekû mijareke sereke îro ji wa temaşevanên hêjara şîrove bikin. Wê ji Rojavayê Kurdistanê berdevkê me sedê birêz Luqman Ehmê mêvanê me bê li vê do li studyo bi navê we teve bixêrhatina çalakvanê siyasî herwiha rewşenbîr û endamê Yekîtiya Êzîdiyê Sûriyê birêz Fewaz, Ayo dikim temaşevanê biromet. Ez dixwazim îca min bi rêz Luqman Ehmê dest pê bikim. Mamoste Luqman, tiştê herî seyr ge dibê wekû yanî hat xuya kirin ji daxuyaniya bîst û heşt partiyan her wiha partiya we jî di nav de banga hevkariya bi dijmin re Nakeve berjewendiya gelê Kurd. Gelo mebesta we ji vê gotinê çi ye? Dem baş ji bo hom baş wan hêja û hem mêvanê we li stûdyo. Em bi boneya cejna Yekê Gulanê, cejna karkera Em silavê li hemû karkerên cîhanê hem karkerên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê hem jî bi bûneya cejna Remezanê dîsa pîrozbahî ji bo gelê me yê Misliman em pêşkêş dikin. Xwe di van rojên wilo giranbuha ku karker hem bi ka xwe dixwazin armancê xwe bi dest bigirin, hem kesekî ku oldar dixwazit vê demê de ew jî bi karê xwe yê qenc encamê bigire li ba Yezdanê Dilovan. Em dibînin ku dewletek van keda, van qiyama yanî prensîba qebûl nake, di van rojên wisa pîroz de Û mixabin em vê jî bêjin rejîmeke li ser desthilatdariya wê ye, dibêje qaşo ez jî hizbekî, partiyekî misilman im, êrîşî gelekî dike, miletekî dike, ew jî misilman e, cudaya wê dawa doza xwe lê dike, wê çaxê tê jer dibêje ji xwe hûn bawerî ya nas nakin, Hûn to ala nas nakin û gerek hûn ti nebibin. Yanî tiştê matmayî di van tiştê goldinyayê çê dibe, dema ku mirov van mesela dide ber hev, yek bi navekî bang dike ema di hundirê wê naveroka wê de tiştekî ku wê bangê erênî bike yan bide qebûlkirin Tê de tune ye. Îdî hemû kes li dinyayê wilo lê hatiye hema tenê bang bike. Îdî ew naveroka banga wî da girtî be, baş be, ne baş be ema hema bi wan navan, bi navên pîroz, çi ji bo Ketkara, bi navên pîroz, çi ji bo olan, derxîne pêş û çi bi navên pîrozî dîtir yê gol dinyayê meselen dema ku dibêje ê me prensîbê demokrasiyê li cem me hene ew jî dondirê wê di ev prensîbê ku bi navê wan van dike hemû valan û pûç in. Ji xwe hemû kesaneke dibîne êrîşa rejîma Tirkiyeyê li ser Başûrê Kurdistanê û çiyayên Kurdistanê di demekê de hat, demekê ku hêviya hemû kesî bo careke din êdî aştî li Rojhilatê Navîn çêbibe. Lê rejîmeke weka Tirkiyeyê em hemû kes dizanin û timî jî Ne cara yekê govan îreşa dike, lê carna wisa insan in tên difikirin yan dixwazin bibin navber dibêjin temam demê berê çû de ka demeke dîtir dest pê bikin lê mixabin dijminekî wisa van mesela teva nas nake. Timî, kuştin û qirkirin çi qirkirina netewan û çi qirkirina olên gone weke ola wê yî fermî difikire timî ji bo xwe ecinde daniye û ew qirkirine tê dixwaze di vê meselahanê de jî tevgera azadiyê ya ku bi dehê salan e li ber xwe dayî û karî û berdewam bike, kombûna li gorî dorî vê tevgerê çêbûye hem ji gelê Kurd hem ji gelên azadîxwaz ê evana tev di armancê êrîşa Tirkiyê ne. Em bên ser partiyên ku di Rojavayê Kurdistanê de. daxuyaniyek dan. Bi rastî ew daxuyanî heger we bala we kişandibe û we baldarî lê lêkolîn kiribe tiştên giring di hundirê wê de bûn. Yanî ne wek hemû carê hatiye gotin, Îdî em naxwazin kes bi rejîmên Got, Desthilatdariya wan li ser Kurdistanê heyî da nûsandinê war bike, ne vî rengî hatiye derxistin. Hatiye derxistin xwesteka destpêkê, dibêje xwestekê me ne tu kesê Kurd, tevgerên Kurd, saziyên Kurd, hêzên Kurd bi dewletên dakirker êrîşî partiyên din, hêzên dîtir yên perçeyên din neke. Ya di duwa di Dê dibêje dibê yê ku vî karî bike cihê şermezarî ye. Di vir de nav nehatine derxistin lê di nerîna me de yekem car e daxuyaniyek wilo ji partiyên Rojavayê Kurdistanê derdikeve. Dagomere karîbe careke din li ser ava bike yan piştî wê mere bêje temam va hêzeke heye bi dijmin re êrîşî kesên dîtir dike, hêzên dîtir dike êrîşî Tevgera Azadiyê dike yan li cihekî din jî dibû bûyerin wisa derkeve. Wê çaxê yekser gerek ev van partiyên ku li ser îmze kiriye bêjin wela em vê alîkariyê yan em vê partiyê yan ev hêza ku ev kar kiriye em şermezar dikin. Ji ber bi rastî pirsgirêk hene di navêna partiyan de jî li Herêma Rojavayê Kurdistanê Yanî ew pirsgirêk çawa lez zelalî yanî dema ku tê xwestin gotê helwestekê deyne tedî hemû kes yan piranîya wan partikariyek xwe da erî û da ku bibûrîn Bele. Mamosta Luqman em ê vegerin cem wa, em ê vegerin cem wa. Ez dixwazim pirsekê ji birêz Fewaz Eyo bikim. Eynî girêdayî vê meselê. Di meselê êrîşa de ez dixwazim dûr de bimînim. Yanî ne meselê daxuyaniyê, daxuyaniyê em karin bi awayekî din dûra pirseke de bikin. Lê di êrîşa de Bi taybet Şengal hedef tê girtinê. Yanî hûn wekû endamê Yekîtiya Êzidîyê Sûriyê daxuyaniyê we jî di vê derbarê de we çend cara derxistibûn. Piştî hevpeyman yan jî peymana ke di navbera Partê Demokratê Kurdistan û hikûmeta Merkeziya Iraqê de çêbû, êrîş û zextê li ser Rêveberiya Xweseriya Şingalê zêde bûn. Niha di vê demê de dixwazin dîwarekî ava bikin yan jî qutbûnekê di navbera Şengalê, Rêveberiya Xweseriya Şingalê û a Rojava de bikin. Nerîna we di vê derbarê de çi ye? Çima dixwazin wê tiştî bikin? Çima ev zext di vê demê de li ser Êzîdiya û li ser Şingalê zêde bûne gelo? Gelek spas Mamoste Fewzî Çolî ji te û qenata çira re ku ev derfet da me em nêrîne xwe bînin ziman. Ez jî dubare cejna Remedanê û Yekê Gulanê li miletê me û li katkerî cîhanê pîroz dikim. Hemû silmanên bi rûmet û aştîxwaz cejna Remedanê pîroz dikim. Her wiha yanî Mersela ez ê ji vir de dest pê bikim mersela avakirina dîwar a. Mersela avakirina dîwar a tê çi watayê? Ê min bi xwe dinêrîna min de ev tê watayek serkeftinê. Heger tirsek dijmin tune nebîya di serkeftina proja îdara zatî xweseriya demoqrat him li Rojava him jî li Şengalê dîwar ava ne dikirin. Yanî Kurdistan em zanin coxrafyek hevdû timam dike. Çiyayê Şengalê wextê ku li Şengalê dest pê dike, li Çiyayê Ebdilezîzê disekine eynê kutlak çiyayî û kevir e. Coxrafîk hevdû dîsa ez dubare bikim hevdû timam dike. Xaka Kurdistanê ye. Bi çi hawî dijminê karibe vê xakê ji hevdû qut bike?

Qewetê û tirsê bi kar bîne. Bi her car em dibihîzin ku xortê me li sînor ya jî kesê ku penaberiyê dibixwazin bi aliyê penaberiyê de herin wan hedef digire, wan digire, wan kuştin dikuje. Yanî ev merserana giş du hewldanek dijmin heye ku hêza Kurdistanî ji hevdu belawela bike, ji hevdu dûr bike, qut bike. Ev heger mumkin bi Şengal bive alîkar ji Rojava re ya jî Rojava bive alîkar Şengalê re wê têkiliyê têk bive. Ev hedefa dijminî go dike. Li kengî û kîjan rojê di van sed salê dawî de dijmin şerê Kurdan e kiriye. Yanî vê pirsê em ji xwe bikin. Şer Her de berdewam dike. Li çi rengî şerê xwe berdewam dike. Yanî gotinek wanî zelal hebû. Digot heger kurd bixwazin li ser heyvê jî ji xwe re tiştî ava bikin em em ê li dijî wê derkevin. Li Efrîqya bixwazin welatkî ava bikin em ê li hin ber derkevin. Yanî û Tirkiyê yanî rêveberiya Koalîsyona li hember tekoşîna Kurdistanî dike. Ev jî yanî diyar e di her merselê de yanî çi qadera ku em bêjin derfet bi destê Kurda de dikevin ku destkevtîna bi dest xwe xin yê ku van destkevtiya hewl didin ku têk bive dewleta Tirkiyê ye. Vê carê ji ber ku rêxistinek gelekî xurt, rêxistinek bi zanistî, rêxistinek bi xwe bawer û îmkanê xwe ji miletê xwe, ji gelê xwe peyda dike, civakê bi rê ve dibe. Ez hêvîdar im wê gelekî zor bigo vê carê dojmen bi ser keve, dojmen wê vê carê têk herre û delîlê têkçûnê jî avakirina dîwara û bendayî û xendeqa ye û û têl manayî. Belê. Birêz Luqman Ehmêz dixwazim pirseke bi vî rengî bikim. Ji daxuyaniya bîst û heşt partiya hinek xwestekê wiha bûn. Yanî wek bang. Yek ji wan avakirina platformekê Wekû kordîna di nav bi giştî nav hêzên heval bend yan jî ê kurd gewn karibin wekû kurd em dibêjin avakê li vî agirî kin yan jî hûn karibin gavakê bidin ji bo êdî ev hevkariya bi dijmin re berdewam neke. Mebesta we ji vê çi ye? Ew hêz kî ne û dixwazin ji vê xwestekê çi armanca bigirin destgelo? Dengê min hat we. Ez ê tiştekî nû nebêjim, dema ku em bêjin ev xwestekaya ne dema niha derketî û ne tenê van partiya tenê bi vî rengê hanê MSF derxistî yê pêş. Na, ev çend salekê keneke jî di bin armanca ku yekbûneke Kurda hebe, kongreke netewî mûmkin e ava bibe, wan jî dem bi dem daxwazeke wisa kiriye ku platformek, navendek, diplomasî, siyasî ku miletê Kurd yan hêzên Kurd bigihîne hev, da ku siyaseta wan hevbeş be, ji ber anika hemû kes zanî îdî nema veşartî ye, Dem dema avakirina ke nû yê dinyayê yanî rejîma dinya birêve di vir piştî cenga cîhanê duyemî bi saziyên xwe bi sîstema xwe ewaya ane kar li ber guhertinê Ê ji bo ku piştî wê ji xwe êdî guhertin namumkin bû, aneka dem hatî ku Birêz Birêz Luqman diyar e pirsgirêk pirsgirêkê têkilî hene. Mamosta Fawaz em ji cem we dest pê bikin heta careke dî peywendî bi mamosta Luqman re werî saz Ewa heval dibê amade ya birêz Luqman. Birêz Luqman Ehmed Dengê Adem te? Mingilîz. Belê, berdewam bike. Fermo. Ji bo wê ana dinya bi hacetî ku gaza Rûsya bisekinîn û gazeke din hebe wê pêş bixîn yan jiyana yê berdewam bike. Yanî dema ku dinya bi hacetê berhemekê dibe, xwediyên wê berhemê wû qeysa şertê xwe li ser dinyayê ferz dikin. Yanî ji dê bila ku ew berhemaya aneka weke ku tê diyarkirin navbêna Mesrûr Barzanî û navbêna Erdogan de hate erêkirin ku ew gaz derkeve biçe Ewropa. Lê Erdogan şertê xwe li ser Mesrûr Barzanî danîn got, Gerek tu şerê hêza Azadiyê bike, nerîne me dê wextê ku ew yekbûn heva ya. Ew navenda siyaseta yek heva ya ji bo hêz û hereketên kurdî, wê kurda şertê xwe nel ji bo Erdogan danya, wê ji bo Brîtanya danya mînak ji ber serdan gihişte wê de jî wê gotiba temam îro roj Hûn di şerekî de ne, hûn naxwazin şer gaz û nefta Rûsa bikirin, derfet li cem e hem em bidin, lê ji bo me jî ji bo ku em bidin şertên me hene, yanî xwestekê me hene. Xwestekê me jî çi ne? Em gelê Kurd di dinyayê de hebûna me misoger bibe. Yanî ez dixwazim vê ya bînim ziman, heta ana dinyayê de misogerbûna hebûna gelê Kurd tune ye. Eva ya pirsa yekem e, Yanî gerek bi destpêkê di dema ku derfet dest me re derdikevin, xwesteka herî esas ji kesên ku wê sîstema cîhanê ya nû deyn in, me re dixwaze ku hebûna me re misoger be. Lê mixabin bi rengekî din derket, Tamam em ê gaz û nefta we bikirin û hema hûn ê herin birayê xwe jî bikujin. Yanî tiştekî li cem tu kesî wilo derneketî ji bilî cem kurda. Yanî mixabin çawa hêzek Karî bi vî rengê hanê tev bigere pîlana deyne ewa bike bê go şermezarkirinê rast bê ewaya jî dihêle bi rastî van gavên wisa bavêje. Ê ji bo wê em vejîjin dema platformeke ji bo siyasetek yek ji bo hemû hêz û hereketên kurdî ji bo go doza kurda bi ser bixînin misogeriya hebûna kurda Ji bo ku Kurd rastî komkujiya û qirkirinê neyên bi hemû olê xwe, bi hemû çandê xwe ê avaya gava herî yekemî hûn lê mixabin awaya dernakeve ji ber sîyaseteke yeker tine ye. Ya didwa ew jî derdikeve dema ku mere muxatabê dinyayê dike. Yanî aneka dibe em li Bakur û Rojhilatê Sûriyê yan li Rojavayê Kurdistanê em durin muxataba dinyayê dikin Em narînê xwe, xwesekê xwe ji wa re dibêjin. Ê lê dema ku navendeke siyasetê wisa heva ya, biraderê me jî dema ku biçûana dever muxataba dinyayê kiribana, wê hem xwesekê xwe bigotana û hem wê xwesekê me jî bigotana. Yanî bi hevdûrê wê ew xwesekbûbana yek û hebûna kurda bi rengekî ji renga wê hêz bigirtaya. Yanî di aliyê leşkerî de jî Yanî lê mixabin rewşa me ana ev e. Ji bo wê em dibêjin madem rewşa me ev e, êdî yê goneyê xindeqa gel, ê goneyê xeta welatparêzî ye, gerek hêz û hereketên kurdî guhe ne wan şermezar bikin û ji bo ku wisa li cem gelê me jî êdî tiştekî ji ber xwe ve be yanî bedîhî be. Çawa yek bi dijmin re alîkariyê bike, hema yekser gelê mejêr bêje îdî tu îxanetê dikî, îdî tu sîxur î, tu tişkî ji bo kurda nake. Ev çandaya hêdî hêdî divê çê bibe. Ji ber ge ev çand çê nebe, bi dehê salan jî em wilo berdewam bikin, em ê di heman cihî de bimînin. Yanî îro roj ê goşer dike û milet diparêze û kare Gelek tişta ava dike û yê ku bi dijmin re alîkariyê dike, emaletê yê dike, xiyanetê dike û tiştê heyî dixwaze ava bike, mixabin dema ku dibi cihê nerînê ê divê temam hûn her du werin li hevdu bikin, ê temam hûn her du şaş dikin. Hêna tiştana ne rast in. Tu carî nikarin ji yekî ku xiyanetê dike, emaletê dike û yekî ku li ber xwe dike û dixwaze tiştî ji xwe ber xwe dide, dixwaze tiştî ava bike em wek hevdu lê binerin. Ji bo wê ev tiştaya girîng e, noqteyeke xaleke herî girîng hebû tê de ew bû û ji bo wilo jî ez naxwazim nava bêjim, hinek partî jî îmzeya xwe navêjritin pêş bin wê daxuyaniyê ji ber awan nas kir ji gavên bi dû de gerek derkevin. Ji bo wê em dibêjin ev daxuyanî Eger me re xweşik şîrove bike, li xalê wan hûrîbînî bigere, gelek tiştê giring heye ku îdî dema pêş de li ser ava bibe. Kesên ku alîkariyê bi dijmin re dikin û bi wê alîkariyê jî êrîşî kesên azadîxwaz, tevgera azadiyê dikin yan çi hêz û hereketên kurdî dîtir bin, Bi wî rengî êrîşî wa bike, îdî yekser mere kare wan şermezar bike û eşkere jî mere kare navê ku li gorî wan jî li wan bike. Ava ya ji bo mesela daxuyaniyê bû. Belê. Mamosta Fawaz, te jî daxuyanî xwend. Bêguman jixwe Yekîtiya Êzidî Sûriyê di nav PYNKê de te her ku çiqas daxuyanî ne bi navê PYNKê jî derket lê helwestek

Ji ji ava bûna Herêma Kurdistanê de heya nuha îsbat dike ku yanî tu hêviyê em di di di vê rêveberiyê de nabînin. Tu tiştekî Kurdistanî ya jî avakirina welatekî netewî ji Kurda re wê wê nikaribi bike. Di destpêkê de wextê ku Herêma Kurdistanê hat damezrandin, diriya Amerîka û Olbright de wê çaxê soz hat dan Tirkiyê ku Partî Demokratî Kurdistanî wê xizmeta Tirkiyê bike, heya ku Tirkî qebûl kir ku Herêma Kurdistanê li Rojhilata Navîn were avakirin. Yanî Tu li dîroka sî salê dawî bine re û tu li a heftê salê dawî bine re di damezrandina Partê Demokratî Kurdistanî tim hevparê têkçûnê Kurdî ne. Ême ji xwe wek êşa Şengale yanî li ber çavayî û cîhanê gişî dît duwazdeh hezar pêşmerge ji Şengalê vekeşin vekişin û rê vekin li himber DAIŞê ku were vê qetlîamê bike hezara Keç û jinên nêzdîya bi dest ve DAIŞ ve dîl werin girtin û li sûka werin firotin û heya niha jî miletê ku penaberî Kurdistanê bûye, herêmê Kurdistanê bûne wek dîl hatine girtin. Rê nadin wan ku vegerin Şengalek hatiye rêzgarkirin ku li warê xwe vegerin, gundê xwe vegerin, cihê xwe vegerin, Şengalê ji neh ve ava bikin. Yanî em dibînin hêzek navnetewî wek Umam Mutehîdê dibêje Em ê alîkar bin bi avakirin ji nû ve avakirina Şengalê lê Partiyê Demokratî ew miletê me Êzdî li wê herêmê dîl girtî rê li ber wan girtin e. Nahêlin vegerin Şengalê ava bikin. Yanî veetê çi watê? Yanî KAZê çi hêva hêviya biratiyê ji tevgera ke bi vî rengî got bi miletê Êzdî re dû disînin xwedê giravî got kurdê re senin. Ê gelo kurdên a re serme bi çi rengî bi wan re têkiliyê bikin? Yanî ew sozê ku Partiya Demokratîk di destpêkê de dayî dewleta Tirkiyê ku herêma Kurdistanî Xwedê Giravî li Iraqê were avakirin wê di xizmeta Tirkiyê de be gelekî bi dilsozî Partî Demokratîk Kurdistanî vê bendî dişopîne û li ser disekine û bi cî tîne. Yanî Ka bala xwe bidinê ji du hezar û çardeh de xendeq dihatin kolan di orta rojava û û sînorê ê başûr de. Em bêjin. Divê hinek çavdêr dibêjin berê heşt noqta yên parestina sînor yanî ser sî û sê kîlomitr heşt noqta hebûne mexfer yanî mirovbêjê, Rabî Eb'e li Iraqî dibêjin wan. Niha bûne sî û sê mamoste Fewaz. Sî û sê cîyê kontrolê li ser hidûd hatine avakirin navbera Rojava û Şingalê de. Gorî agahiyê destê min de belkî şêst û şeş bin lê dîsa jî kêm in. Ji ber ji wextê ku DAIŞ tê têk çû û Şengal em bêjin rêzgar bû û serkeftinên Rojava bi dest ketin. Ez karim bêjim bi hostek ji wî sînorê di orta rojava û başûr de bê kontrol û bê bê çavdêrî tuneyî ji hêla Partî Demokratî Kurdistan xeynî. Rola Iraqê di vir de ji dest dixwazim hinek ser rola ji bo yanî ew jî gelekî muhima niha sê kuçikî mirov bê ji Partî Demokratî Kurdistan, dewleta Tirk û û hikûmeta herêmê ya yan jî hikûmeta merkezî ya Iraqê. Niha êzîdiyê Şingalê vê demê ji rêveberiya xweser ji vi her sê aliya bigazina. Hûn çawa dinirxîn vê meselê? Înana di beşê pêşî de min got yanî Tirkî serkêşiya dijberiya gelê Kurd dike. Di her tarîxê de, di her dîrokê de Tirkiye vê rêveberiyê dike. Tirkiye zextenî zextnî xurt li hikûmeta Iraqê kir û li Partî Demokratî Kurdistan got ew hevbend hevpeymana Hewlêrê hat imzekirin û xwestin got em bêjin Hêza Gul Kurd Şengalê diparêze û rêveberiya xwe serî li wer ji kok de were rakirin û ji nuh ve xwe diriya dewleta Iraqê re were rêvebirin wek got tiştek nebûbû yanî ji du hezar û çardeh de heya niha tiştek nebûbû DAIŞ nehatibû û qetil'am nekiribûn û

Wê çawa car de baweriya xwe bi hêzên ku ew firotin wê car dibîne. Wê çawa karibe rehet razê, wê çawa karibe pêşerojekê zarokê xwe re ava bike di hebûna van hêzê ku ku xiyanet lê kirine. Ji ber vî hawî milet dibê ji me bihêlin em ê xwe birêve bibin, em ê bi li xwe xwedî derkevin. Dewleta Iraqê di vir de dewra wê em bêjin dewleta Iraqê jî bi xwe dibpeşin, yanî em bêjin dewlet heye û nakokiyê di nav wan de hene. Hikûmetek heya niha nehatiye avakirin. Serokekî dewleta Iraqê hîn xweşik îtîfaqê li ser nebûyî. Em bêjin Heşdî Şe'bî bi xwe dewletek di hundir dewletê de ye. Dewletê gişî dimeşîne. Yanî nakokiyê bi vî rengî tesîra wê, înîkasetê wê gelekî li Şengalê dibin. Yanî ji hêlkê de Heşdî Şe'bî xwedê giravî dibêje em dostê êzdîyan e. Ji hêlkê de hikûmeta a fermî dibêje em ê hêzê xwe li Şengalê vegerînin yanî ew nakokiyê wan tên di nava miletê Şengalê de bi cî dibin û milet şevdû dûr dixin. Yanî li Şengalê bi vî rengî ez karim bêjim heger xwediyê Şengalê hebin û heger rêxistinek rastî ji bo Şengalê werkirin û ji bo êzdiyat hundir Iraqê de destûrê Iraqê federalî gelekî gelekî firsetê dide

Û Herêma Kurdistanê jî ji xwe çavê xwe ji vê merselê herdigire, naxwaze ku ev fikir di mejiyê rewşenbîr, siyasetmedarê êzdî li Şengalê cî bibe. Belê. Mamosta Luqman ji bo ku em wext hinekî dest bi xwe bîn ji bo ku deh pazdeh deqeyê me mane. Gelek çavdêrên siyasî dibêjin niha tiştê rewşa ku li cîhanê bi giştî rû daye, Dewleta Tirk firsat te jê dibîne û êrîşî herêmê dike, bêtir destkevtiyê Kurdan niha jî êrîşê ku bêtir li ser Rojavayê Kurdistanê li ser rêveberiya xwe ser dibin û wekî din girêdayî heta bi Efrîn û dorpêçkirin ya jî embargoyê li ser Şêx Meqsûd û Eşrefiyê. Hûn çawa vê dinirxîn gelo? Me di nava xeftina de got, demê guhertina de gerek hêza me re bi yek be. Gerek nakokî nav hêz û tevger partiyên kurdî yan hêzê leşkerî de tune be. Lê mixabin li cem me weke kurd ne bi vî rengî ye. Ji bo wilo jî birêz Fawaz jî got, Got nakokîye got navêna Iraqîya xwe bixwedihene li ser hesabê gelê me Êzdî tê meşandin. Ji bo wê jî nakokîye di nav me de Kurda xwe bixwe, neyekbûna hêza me hinek bi dijmin re êrîş dikin, beşekî din jî yê mezin li ber xwe dide û dixwaze tişta biparêze. Min ji xwe dewletek weke Tirkiye wê vê meselahanê jê fêde bike. Ez dixwazim vê jî bînim ziman. Yanî heger em hinkî vala xwe bidênê wisa hinkî bifikirin çima rejîma Tirkiye îdî vege hustî rejîmeke riyasî, serokatî, ji bo vê meselê bû. Ji ber hemû kes zane sîstema perleman Gelek gengeşe çêdibin, nakokî çêdibin, biryar heta gotê standin bi derengî ye. Ji bo wilo, ji bo pêşî ya van derengbûna biryara bigirin, îdî yekser çûne sîstema xwe kirin sîstema serokatiyê. Îdî serok çi bêje ew biryara dimeşi û pêk tê û di zûtirîn dem de jî dikeve meriyetê. Ji bo wê dijminê me haziriyê xwe vî rengî kirin, Yê me li aliyê dîtir hinek mixabin dibêjin em kurd in yan partiyên kurd in. Em razî bin nerazî bin navê kurdî li xwe dikin hem navê kurda li ser wan e bi hukmê çêbûyîna wan wîladeta wan dirin bi dijmin re kar dikin weke ku ew dijminaya wê hemû tiştî wilo li ser maseyekê bide destê wan. Neş tecrûba dîrokê fêde kirin û neş tecrûba ku heta ji deh sala û vir de tiştê ku wan bi wan bi xwe re çêbû fêde kirin. Ji ber dîtin ne di Efrînê de ne li serê Kaniyê û Girê Spî cihê ku dijmin ketê yê tu carî tiştekî wan li holê nehişt. Ya dîtir ji bo êrîşên Tirkiyê ji xwe Me got, dewletek wek ya Tirkiye di bînina kokawînî bingehîn hebûna gelê Kurd de, ji bo wê di hundirê kîjan statoyê de gelê Kurd mafê xwe bi dest bixîne yekser êrîş dike. Ji bo wê jê dikarim vê bêjim, di hundirê dewleta Iraqê de gelê Kurd Hem di Başûrê Kurdistanê wek federal mafê xwe bi dest xistî yê didbîne Tirkiyeyê êrîş dike, hem gelê me li Şengalê jî di hundirê rêvebiriya xweserd û di hundirê welatekî weke Iraqê de jî û destûra wê jî vê meselê qebûl dike. Madem Kurda tiştin bi dest xistine didbîne êrîş dike. Ev êrîşana em tu carî ew nakin ku wê rojeke ji rojan bi sekinin, ema li me çi ji me tê xwestin. Em hem weke Kurd û hem weke Bakur Rojhilatê Sûriyê bi rastî timî em di merhele hesase hesas e lê mixabin rastiya wê jî ev e yanî ev hesasî û nazîkiya pêvajoyê mumkin e deh salê din jî berdewam bike. Tiştê tê xwestin em hêza xweyî leşkerî bêtir xurtir bikin. Em li derdora vê hêza xweyî leşkerî bibne yek. Em li derdora rêvebiriya xweser ya ku ev destkeftî û ev mafana bi dest me teva xistine û ji ber ku şehîdan xwîna xwe dane, birîndaran xwîna xwe dane, em biparêzin bi vê yekbûna li derdora van hêza û vê projê û tu carî em neyên xapandin, tu kes tiştekî nadite. Dîsa dubare dikim, tu kes tiştekî nadî te vê çawa dema ku ew kesa ya dijmin bi. Dijmin bi çawa bi hêzê standî ye, bi qewetê standî ye. Cudayî hêzê, cudayî qewetê ne mumkin e dijmin yan desthilatdarên Go mafên kurda xwarine wan mafan hema ji xwe ver bibêjin wela îdî em bûne mîna periya melayketa û em nema mafê tu kesî xwin û va ev mafê kurda û ev mafê olî jî yê gelê êzdî û ev mafê dîtir yê suryana û ev aya yê turkmana û wisa wisa tiştekî wila ji dunyayê tune ye em xwe nexapînin. Dijmin dixwaze me qir bike, ji ber ew dibîne nakoktiya wî herî bingehîn hebûna Kurd e. Ew wisa dibîne ne em. Êma em dibînin em gelê Kurd û hemû gelê din bikarin bi hev dû re jiyan bikin. Lê mixabin rejîmeke wek ya Tirkiyeyê dibînin ku Kurd mafê xwe li kûî de vejan deverê, bi dest bixînin. Çi qeysî asta bi destxistinê jî Hindik bi û nizm bi, te dî êrîşî wê deverê dikir û dixwaze wê deverê ji holê rake. Ya girîng ji bo me ev e, gelek gemaye me li Bakur Rojhilatê Sûriyê hene rast e, lê beramberî êrîşên li ser me û êrîşên dixwazin me tune bikin, em mecbûr in Van mesela tevî tecawiz bikin û hêza xwe xurt bikin, hem li derdora rêvebiriya xweser û hêzên Qesedê em bibne yek da ku em karibin vê hebûna xweyî ku belkî carna hemjîyar lê nerin gelkî kêm jî em karibin misoger bikin di hundirê Sûriyeke pêşerojê de ku a ku em armancê me tê de hêviyê me tê de bibe Sûriyeke pirreng, demokratîk, nenavendî. Ji bo wê gelek tişt têne xwestin. Lê mixabin piraniya kesê me jî wek rewşenbîr, wek siyasetmedar em diaxivin weke ku ev heftê sal jî statoya me heye û statoya me msoger e û ne mumkin e kes wê tune bike, em bi wî rengê hanê diaxivin û bi wî rengê hanê em tên bi ser rêvebiriya xweser de. Di nerîna me de gerek dema ku em rewşa rêvebiriya xwe ser rewşa Rojavayê Kurdistanê em nîqaş bikin, em şîrove bikin, rexne me lê hebin, em hebûna wê yî kêmî deh sala bidin ber çav, em hebûna wê yî di ku derdora wê hemû neyartiya wê dike û dixwaze wê tune bike em bidine ber çav, em rewşa wê yî Ambargoyê ku heye, ji xwe rojekê jî ambargoyê ser me qut nebûyî. Timî em di hundirê ambargoyê de ne û ana ji xwe ambargoya herî mezin datînin ser me. Ew jî bi avakirina dîwara ji ber dîtin çi şêwazên. Ambargoyê me şandin, me karîbû hem wek gel, hem wek hêzên siyasî, hem wek rêvebiriya xweser me karîbû em bişkînin. Îro roj îdî di riya dîwara re dibînin dîwar guncavtir e, belkî mumkun e bêtir armancê wa pêk bînin, îro roj dîwara çêdikin. Em ji bîr nekin jî deriyê li ser me vekirî tu deriyê fermî û goneyên girtin tune ne. Timî ew deriyaya rastî di bin siya hinek nakokiyên siyasî yan nakokiyên nerînen cuda cuda dem bi dem jî tê girtin. Ew jî dibe Ji dêvla ji bo alîkariyê divê bendekî daxtê li ser rêvebiriya xweser da got gelek tişta dê tawîza bidê yanî tenazulata bike. Lê mixabin rewş ev e lê em jî weke gel, weke hêz û partiyên Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê de Em bi bawer in ku em ê karibin vê pêvajoyê bigihînin cihê ku tê xwestin û hêviyê me gelekî bilind in ku wê misogeriya vê statoyê jî bê erêkirin û di hundirê Sûriyeke ku ew jî destûreke federal Jê bê avakirin dewleteke nenavendî bi heremên cuda cuda hebin, karibin ew bi xwe xwe birêve bibin weke rêvebiriyên xweserîn ku hene. Em ê ava bikin. Ev tê xwestin kombûneke li derdora hêzên Qesedê, kombûneke li derdora projeya rêvebiriya xweser em ê bigihêjin enmanca ku em dixwazin û çi kesên ku neyartî ev mer dikin Em di wê baweriyê de ne. Wê têk biçin. Wê têk biçin. Belê mamosta Fawaz gelek pirsa bûn mixabin lê ez dixwazim projeya rêveberiya xwe ser de yanî wextê me jî gelek nemaye wekû Êzidî me digot me dixwest yanî êrîşê li ser Rojava jî hinekî em binirxînin di vê qûnaqê de lê mixabin wext li me teng dibe Di vê projeyê de tiştê ku birêz Luqman Ehmê anî ziman, projeyê Rêveberiya Xweser, pêkhatî û mafên gela û her herêmek bi xwe xwe bi rê ve bibe. Di wê projeyê de wekû Êzidî û wek Yekîtiya Êzidî Sûrî xwe şerîkê vê projeyê dibînin. Dixwazim hinekî rewşa Êzîdiya jî di nava rêveberiyê de û binirxînin ji ber ku li dawiya bernameya jî hema bi çend gotin ya jî, Di deqa. Belê, yanî bi rastî mamoste her tişt anî ziman yanî rewşa rojava di kurre derbas dibe û çi halê wê û rewşa wê û çi embargoya gol ser a goqut nebûyî ji du hezar û duwazdeh û vir de yanî her tişt anî ziman û em jî beşek in ji vê civakê ne êş û azarê wê me dîtin, nexweşiyê wê me dîtin. Em bêjin civaka êzidî gelekî em nabên ji her kesî bêtir êşiya lê gelekî êşiya di di van guhertinê gol aloziya gol Sûrî derket û guhertinê gol Sûrî çêbûn. Yanî tek bi gotin kê tenê ez karim vê bêjim min gelek cara de jî anî ziman heger nego hêza Xweser, Rêveberiya Xweser bihata damezrandin û hêzên YPG û YPJ'ê bihatane avakirin û parastina gelê me bibiya. Bawer bikin î roja îro yek Êzidî tenê jî li erda Sûrî ne dima ya wê qir qir bihatane qirkirin ya jî wê pena ber bibiyana. Em em dibînin jî yanî berî ku hêza YPG û YPJ'ê û paşreqa sedê de baş nigê wan erdê bigire, Sedî heştêj miletê me yê Êzdî penaberî der vî welat bûn, ji ber ku xeterî gelekî mezin li ser jiyana wan hebû. Hêzên çekdar, hêzên terorîst gundên Êzdiya, deverên Êzdiya ji xwe re hedef girtin û niha jî em dibînin biştî ku Efrîn û Serêkaniyê ket destê wan de rewş û rewşa miletê me yê Êzdî Taybet li wê derê bi çi rengî? Yanî rojane rapor derdikevin ser neheqî û intîhakatê di heqê milet di gişî de lê bi taybet jî di heqê miletê êzidî de ji ber ku him wek kurd tên tawanbarkirin û him jî wek êzidî tên tawanbarkirin kafir tên dîtin ji ber vî hawî jî yanî êşek duqat li ser êzidiya tê kirin. Avakirina Rêveberiya Xweser û hêzên YPG û YPJ yanî xelasiya gelê me yê Êzdî li Sûrî bû. Em bêjin çend sey dawî bû ku di Sûrî de jiyana xwe berdewam bikin û bi erdê xwe ve girêdayî bimînin, bi xaka xwe ve girêdayî bimînin û hêvîkê dipêşe rojê dibibînin. Bi vê munasebetê ez ê îro sêyemîn kongira YPJ bû. Ez li jinê Kurdistanî hemiya pîroz dikim.

Mafê Êzidîya di ber çav re derbas kir. Heger çiqasî li ser erdê jî sedî sed pêk nehatibe lê di destûrê de, di qanûnê de ev tiştana giş misoger in û însanê ku li heqê xwe biger û wê heqê xwe li gorî naveroka eqdil îctîmaî di hundir rojava de bistîne. Gelek spas birêz Fewaz Eyû. Em wekû

Bi rastî em dixwazin ev bangaya, ev daxuyanî bivî bingeha daxuyaniyên ku li pey wê bê li ser wê bên avakirin. Ya dîtir re dixwazin vê jî weke mizgînî yan hem weke naskirin ku di hundirê Peymana Civakî ya nû Diyarbakir Rojhilatê Sûriyê îdî Ola Êzdî weke oleke bi serê xwe hate qebûlkirin ew jî weke ola misilman e, weke ola Mesîhiyetê êdî hemû maf û hiqûqên ji bo olê dîtir heye, ji bo ola gelê me ola êzdî jî derkete pêş û misogeriya wê jî ji xwe di wê dekê de êdî diyar dibe. Ez jî vê jî weke pêşbîniyekê yan wek mizgîniyekê ji bo gelê me êzdî din pêşkêş kirim. Luqman Emê berdevkê Meclisa Sûriya Demokrat û em jî hêvî dikin û dikarê xwe de serkeftî bin û silav û rêz ji bo wan. Tema şevan îmro me dubare wek her du mêvanê min jî anî ziman sibê cejna Remezanê ye, cejna birayê me yî Misliman hem jî cejna wan ji dil û can pîroz dikin. Em hêvîdar in ku bibê cejna şahî û xweşî û aşîtî di nava dinyayê tevî de. Heta di bernamaya ke din temaşevanên biromet bimîn di xêr û xweşîyê de bi xatirê we dem baş.